جیڑھی کپاہ دی فصل ہی نا کافی ساری ڈوب گئی ہے تاں ہی ویکھنے اڑیں چلدے ہیں تو دوستو جڑے جڑے دوستاں نے ساڈے چینل کو سبسکرائب کرن گے جلدی نال سبسکرائب کرن انہاں کے بعد ول کریں مزدار ویڈیو شروع اوتھا ایک بیا بھی کام ہے کام کیڑا ہے اوہی تاں کتھوں جڑ کے دسے نے تے دوستو ساڈے نال راسو السلام علیکم

او اتھاں ہی بلاونی ہے کتھاں اتھاں ہی اپنے گھر اچھا اچھا آدن سی پہلے کوکڑ بھی لہی ہوں انڈے نے اوتے تے بعد بعد جا کے ول چل دے ہیں سی چلو سی تاری قسمت لالا آ گئے سی فارم دے وچ پر ماشاءاللہ سی چیک کرنے پہلے انڈے وغیرہ بھی ہیں یا کہیں نہیں

دریا چناب دی سیر کرن واسطے سیر کیا اساں سیلاب وغیرہ دیکھن ویندے پے ہیں کہ سیلاب باہر آیا ودے یا کہیں نہیں آیا ودے وزٹ کر وینے اسی جوان کو ماشاءاللہ تو کو ڈائریکٹ ہون جول کے مل دے ہیں کتھاں دریا دے کنارے دے ہوتے ٹھیک ہے سی سارے نال راسے جنو سنجلو چلو وال

سینے دوستو ماشاءاللہ اساں ہی ٹائم سے پہنچ چکے ہیں وستی ڈیسی اور اساں پہلے کرنے ہیں جڑا تو کو آکھے نا خکام ایک اساں پہلے او کرنے ہیں وال چلتے ہیں دریا دے ہوتے دریا دا جڑا رستہ ہے ایک ایوے نا پیوے اور بیا دوجہ جڑا رستہ ہے او ایوے نا پیوے اساں جیتے ایک گمی آنے پہنے اساں این رستہ دے سی من لے کام کار گھنو کام کیڑ ہے اور ایتا نال شیئر کرے سو تے دوستو سارے نال رکھو پہلے انہاں کسی مل دے ہیں جڑے بندے نال سی کامی ماشاءاللہ سی سامنے سی جوان آگے اے ہنن سی اصل جٹ وعلیکم السلام کاکا سنگھ کیا حال ہے پسینہ نال شرابور جوان تھی آوا دے کیا کرنے کھڑا ہے خیر ہی گھا ٹکے دے پیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ماشاءاللہ مال دا کام جو تھی اچھا لازمی بیا طبیعت سے ٹھیک ہے سب خیریت ہے اے سی صادق بھائی صادق دیسی صاحب تے جڑا او کام ہے نا صادق بھائی نالا سو پہلے انہاں کول پوچھی نو

ہزار روپے کنے گھٹ کنا دے سا ہزار کنے گھٹ کنا دے ہزار کنے سی آتے ایک ایک روپیہ بھی گھٹ کنا دے سو میں ریات تے جوان کرے نہیں اچھا سینے کے اتھا سارے دوست ہیں سی صغیر بھائی وہ ایک اپ ڈیٹ دے دے پین سی دریا دے بارے مثلا سیلاب دے بارے کیونکہ اگر اسا ہون وینے ہیں تا کافی سارا ٹائم لگ بھی سی کیونکہ تقریبا نہیں تھونا دھائی تو ترے کلومیٹر دے فاصلے دے جی، دریا ہے کہیں بھی کہنے اپ ڈیٹ جیڑی ہے نا اپ ڈیٹ کیا ہے صغیر بھائی کو پوچھ دے ہیں

پانی جیڑھا نا دریا دے وچ ہی کھڑے پیا مثلا حالی باہر تک وی کین نکلا کوئی آدھن بھئی پانی جیڑھا نا باہر نکل ہے کوئی سلن جگہ تے آ کھڑے او بات اسی او بھی جگہ تے آ کھڑے اساں ہی وے کنے پریشان دی تے اتوں نکلے بھئی چلو اساں ویڈیو وی بنائی ہوں کہ ڈٹھے ہوں کہ کیا پانی باہر نکلا ہے یا کین نکلا ماشاءاللہ برحال کہ صغیر بھائی دی بڑی مہربانی سی سب کو جڑی اپڈیٹ دیتے نے الحمدللہ الحمدللہ ہی سے آدھن سی کہ حالی پانی دریا دے وچ کھڑے تھیا دریا تھے میاں کہنی بل ہن منیو

رعایت کر چا بس۔ سین اسی ساڈا سودا سی نی بنیا او آدھن سو روپیہ گھٹ اسا آدھے ہیں سیدھا پنج سو روپیہ اگر پنج سو روپیہ دا فی پٹھا مل ویندا تاں ول اسا گھن گھنوا بلکہ اسا آکھے چھی سو روپیہ اسا آکھے برحال جوان سی نو سو روپیہ تے کھڑین دے ایڈیا ایں موڑ سنا وی چاچا او چاچا ایں کیا حال ہے چاچا ٹھیک ہے

اساں وستی ڈیسی آدنا اساں ایندا سمجھو بڑے ذلیل و خوار تھی نے حکم کرو سائیں حکم حکم کرو کام تھی ویسی حکم پکی گال ہے ہاں۔ اے پہلے اے بال کھڑے ہوتے جڑا ساکو پورا ایک گھنٹہ انتظار کروایا سی اوندے کنے بعد آ کے رعایت گئے نہیں حکم کرو ماسی آکھے سی ماسی آکھے سی ون پتہ کر جوان سی بڑا بھرا سی کام ذمہ لا تے ویندا پے چھوٹے بھرا دے تو کھڑے دیا تو اے کام فائنل کرے بھائی جان دا تے دیکھو وال ساری قسمت وچ اگر چیز ہے تاں وال بھی ہاں۔ پتہ لگ ویندے ہونے 600 روپے آخری ہے حالیہ دے جوان چھی سر پیا گئے آ و میاں آ سہی یار لکدا کیوں پئی ماشاءاللہ سی دوستو اے ہاوے سی مرگی بدریجے دی مہربانی سی اے مرگی سا کو دیندا پے 1000 دی بڑی مہربانی سی وزن چوکھا ہے پیسے گھن کے دینی میرا برا میرے کو دے تے سہی ماشاءاللہ سی مرگی اساں گھن کے دے سی اے سی ماشاءاللہ اصیل مرگی گلاری تسا دیکھ سکدے وے بہت ہی خوبصورت ہے سی کمال مہربانی عابد بھی تہاڈی مہربانی سی سی نے سی ہن چلدے سی گھر تے ول تہاکوں اتھاں ہی جل کے ملدے ہاں۔ کافی سارے ٹائم توں بعد ماشاء اللہ اسیں ہن ٹائم پہنچ چکے ہیں گھر۔ سودا اصلے نہ بندا پیا ہے۔ ہائی تاں ہک مرغی دا سودا بہرحال پیسے بہوں زیادہ منگدے ہیں۔ کیونکہ تہاکوں پتہ ہے جیڑھے جٹ کول اگر کوئی چھوٹا جیہا بچہ ہی کھڑا ہوئے تاں اپنے پیسے ماں جیڑھا اوہ ریٹ منگدے ہیں نا بہت ہی زیادہ میں ریٹ منگدے ہیں۔ تاں بہرحال لیکن ماشاء اللہ ساکوں جیڑھی مرغی نا بالکل ٹھیک مل گئی۔ اور جیویں تہاکوں پتہ ہے کہ میرے کول ماشاء اللہ مرغی فارم ہے۔ ایہ مرغی میں کت واسطے کیتے ہیں۔ جیڑھیاں میرے کول مرغیاں نا اوہ کوڑو کینا ڈھانیاں۔ کڑک ڈھاݨ دا مطلب اے ہوندے کہ جس ٹائم مرغی انڈے لہیندی رہ ونڄے اوندے کنیں بعد جس ٹائم او کڑک ڈھاوے تاں ول انہاں کوں انڈیں دے اتے مرغی ٻلہیندی اے تے ول او اوندے چوں ٻچے نکلدن تاں اساں ہی وے کنیں مرغی جیڑھی گھندے ہن انشاءاللہ ویڈیو وی بݨیسوں اور اینکوں نہ مرغی کوں انڈیں دے اتے ٻلیسوں انشاءاللہ امید اے کہ